Ydy gan y Stedmans yn un saith rhywbeth, ynde? Ac wrth gwrs, fel gwelwch chi, mae'r adeiladau yma i gyd wedi codi ar seiliau yr hen abaty. Ac mond i chi edrych allan trwy ffenest, 'ych chi'n gweld yr olion, ac yn y Wel ie i gyd, mae 'na gerrig melyn, a dyna gerrig oedd yn yr hen abaty. Roedd y cerrig yma'n dod i fewn i borthladd Aberarth, a wedyn cyffyle a cheir llusg yn eu dod â nhw fyny yma, a'r mynachod yn codi'r adeiladau. Ac wrth gwrs, pan chwalwyd y mynach logydd, fe Derbyniwyd y cerrig yn anfalch iawn gan nifer o bobl i godi'r adeiladau yma. Ac wrth gwrs, mae pob adeilad fferm i raddau helaeth ar y drefn yma o fod yn sgwâr, fel bod chi'n gallu gollwng y crydyriaid allan a cael nhw'n ôl yn hawdd. Ac mae'n rhoi cysgod i'r anifail yn yr un ffordd. Reit, sori, o'n i'n siarad o'n hwy. Pa mor ymwybodol o chi o hanes um, yr abati pryd o'ch chi'n cael eich codi yma? A hefyd, oeddech chi'n ymwybodol bod olion uh, yr abati o dan eich clos chi fan hyn? Na, gwn.
Uh, ar ôl uh, i'r um, bobl sydd wedi bod wrthi'n twrio ac yn crafu, mae rheina wedi dod i'r golwg, do'n nhw'm yn y golwg cynt. Oedd 'na ddarn mawr i lawr yng ngwaelod y cae wrth bo' chi'n dod fyny, lle oedd y porth mawr i'r hen abaty, ac o'n i ddim yn ymwybodol, o'n i wedi garedig dros ben y darn am flynydde heb fod yn ymwybodol bod e yna, ynde?
A beth am hanes y lle fel teulu? O'n i wedi cael lot o'r hanes gyda'r brif athrawes yn yr ysgol. Roedd hi yn dda iawn am hanes ac o'n i'n cael lot Aethon ni beth wedyn gyda'r athrawes hanes yn Ysgol Tregaron. So o'n i yn ymwybodol o lot o'r hanes, ynde. Wrth gwrs, erbyn hyn, ma' 'na gymaint o lyfre wedi ysgrifennu, ma' 'na gymaint o hanes wedi dod allan, ma'r peth wedi dod yn llawer iawn fwy byw.
Mae olion gweithfeydd plwm yn frith yn yr ardal. Oes.
O'ch chi'n ymwybodol o'r rheina a hefyd oedd nhw'n effeithio yn gwenwynol yn ei feiliaid er enghraifft? Wel,
gethon ni ddim enghraifft o hynny, ond yn sicr ddigon oedd y gwenwyn yna wedi gwneud drwg dychrynllyd i'r bobl ifanc oedd yn gweithio yn y gweithiau ag oedd yn nhad yn enwedig yn cofio tai i nos i fyny yym uwchlaw y bencyn yma ynde ma' na gors a ma' na nifer oedd un yy hanesydd yn dweud fod na gymaint a phump ar hugen o dai i nos na un adeg ag mae hyd yn o'd yn y fynwent ma' na ddarne gwag wel yn edrych yn wag. O ma na gyrff yna a beth oedd yn digwydd yy wi'n cofio John Jinkins hen anesydd yn y pentre yn dweud wrtha i bod e wedi cwrdd a sawl yy angladd fu nos perfedd nos yy roedd gan y teuluodd ma ddim arian i dalu i ddod i fewn i'r fynwent a dim arian i dalu am goffins ag yym roedd bywyd y bobl ma'n llawer iawn yn nhw'n deuluodd ibenc yn galed dychrynllyd, ag o'dd nhad yn dweud bod rhai teuluodd bydde'r bechgyn yn gweithio dros nos yn y gwaith mwyn ag yna dod i weithio ar y fferm i helpu yn ystod y dydd i geisio cael rhagor o bres. Ond mae'n sicr ddigon fod nifer o fobl ifenc wedi colli bywyd o herwydd y gwenwyn oedd fewn yn yr

Hanes difyr iawn ddaru'r dyn golli i goes, mae rhai'n dweud mae gweithio yn y gwaith mwyn oedd e, ac wedyn fe gladdwyd y goes yma ac fe ath e i ffwrdd i'r America wedyn a dod yn ôl a mae yna hen benni llun heddiw am hyn ynde yym dan yn dod yn ôl yn wan yn fyr o goes Ond roedd ei ddawn lenyddol ef yn gryfach nag erioed, ac oedd rhyw un fi'n credu mae Crwydryn oedd wedi sgrifennu darn amdano fe ynde? Ond ma' fe bron yn llwchwr lle mae Dafydd ap Gwilym a rhywun. A mae 'na nifer yn unwaith a nhw wedi gweld y ffaith mai dim ond coes sydd ar y garreg, maen nhw'n mynd i edrych at y ni llun. Ydych chi porth mona o fôn?
Wel, ychydig. Um, roi marchnad yn i'r Rhegaron ac oedd yn nhad ychydig iawn o ddiddordeb mewn gwartheg. Um, mam a fi fydde'r yn amla yn godro cyn i ni gael peiriant a bydde fe'n dod i'r beidi a o fewn dim Ble byw chdi i gicio fe? Ag o' mam yn gorfod gweud cer allan, cer at y cyffyle. Ag pan fydden i'n i anfon e fel oedd eisieu ambell waith eisieu buwch, i brynu buwch, bydde fe'n dod nôl a'r peth rhyfedda. Ag oedd mam yn dweud yn diwedd, os ti'n i anfa buwch gei di fynd i brynu'r buwch. A felly fi oedd yn gorfod mynd i brynu'r buwch. A dwi'n cofio ryw dro, o'n i'n marchnad Tregaron, marchnad stoc ifanc, a ddoth y Sais 'ma i fewn a tair heffer Cross Ayrshire a dwi'n gwybod pwy gros arall, a cyrne anferthol 'da nhw. Ac O'dd neb yn bidio, gylyges i saith punt a bu cath nhw. A ddos i gartre a wedodd nhad, Drycha 'ma, wedodd e. O'n i'n meddwl byddet ti'n dod â gwartheg adre, wyt ti wedi dod â buwch da nas. Beth bynnag, ges i Russell Evans o Aberystwyth i dorri'r cyfneu i ffwrdd. Ac mewn chwech wythnos, es i â nhw'n ôl i Dregaron A nhw dopiodd y farchnad. A o'n i'n dweud, bostio wrtho fe, o'n i'n dweud, chi'n, wel, se chi'n gwybod beth i brynu, allwch chi werthu.
Godro yn y llaw wedyn, yna, e, amser ni? Sori? Godro gyda llaw wrth law? Ie, yeah, mi o'n i'n godro a llaw a, am gryn dipyn, ac wedyn, yn y diwedd, achos dyma'r broblem fawr dan had, o symud unrhyw beth ymlaen, ond fe gethon ni'r machine yn diwedd, ac wrth gwrs o'dd llaeth yy yn mynd erbyn hynny i'r bwrdd marchnata llaeth, ac oedd oedd mam wedi bod yn gneud menyn ac yn gwerthu menyn i i i'r siop am flynydde, ond o'n i'n gorfod mynd â'r llaeth i lawr i'r pentre i gwrdd â'r lori, Ac oedd yn nhad i'n stori fel hyn yn mynd ar siyrns i lawr yn poni y trap. Ac oedd mam hanner yr adeilad na fanna, oedd hi'n arfer cadw twrciws. Ac oedd eisiau twrci gwyn. Ac wedi cael benthyg y twrci gwyn 'ma, a wedi gweutho nhad am mynd ag e nôl i'r cymeriad 'ma yn y pentre. A nhad fel arfer, doedd e'm wedi clymu'r sach ddigon tynn, doedd e'm wedi clymu'r twrci ddigon dynn. Ac wrth bod e mynd dros y bont sydd yn mynd lawr yn ôl i'r pentre, yy, pwy oedd yn dod jyst cyn 'ny, yn cerdded yn ôl, wedi bod yn cynnu tân, ond ann olfir un o ddwy Hen ferch oedd yn glanhau ag yn cynnu tân yn yr ysgol. A fynno nad iddi a ddise lifft oedd. Ac wrth bod nhw'n mynd dros y bont wrth gwrs dyma'r twrci yn rhydd a'r holl sŵn a fe ddiangodd y gaseg. Ac yn nes flaen y bore ni John Defi Crydd yn dweutha i, wel bachgen, bachgen, beth oedd yn bod? Indied cochion ar ôl dy dad, a the true sgwâr ma fel mellten, ac am y tro cynta fe welon ni liw blwmer anolfyr. A mae Debbie Moren dan ei choesau mewn Wel, faint o wartheg o'ch chi'n godro wrth law de? O, ro'n i'n cadw pymtheg o wartheg yn y fan yma. Ac o pump i lawr yn y gwaelod, a ugain o ôl lle godro. Ac wrth gwrs, roedd e i'r adeg pan oedd dim sôn am y gwartheg, yr holl wartheg 'ma'n cael eu cadw. Ac yn rhyfedd iawn, oedd ffermwyr yn gwneud bywoliaeth ar ugain o wartheg yr adeg hynny. Heddiw, mae rhai cael 200 cyn bod nhw'n gweud bod nhw'n gallu byw. Chi'n gwybod, mae pethe wedi newid i'r fath raddau, ac wrth gwrs, Mae gwartheg heddiw yn y siede mawr mande os ti'n sôn am feidy. Ac oedd gyda ni yn helpu'r adeg hynny fel oedd ar nifer oherwydd bod y ffarm yma ar ben ffordd ac yn agos i'r pentre, ro'n ni'n cadw lot o frwydred. A fydde dau, dri, mae'n aml iawn ar un noson, ambell i noson yn syrthio allan ei gilydd, A wi'n cofio ryw fore o'dd dau ynnyn nhw 'di syrthio lawr ag o'n nhw o flaen y tarw yn y beudy bach a o'n i'n clywed y tarw'n rhuo a trwy lwc o'dd e wedi cael ofn o'dd e'n tynnu nôl so ces i nhw allan ond o' un cymeriad mawr yn eu canol nhw, Jim Daly, Gwyddel ag bydde fe'n dod i blygu perthi 'ma a ryw fore o'dd mam wedi deutha i ceri nôl Jim i ga'l cinio Es i lawr yn ôl Jim ac o'n i'n clywed yr iaith a pethau yn ddrwg a I want money, I want to go. That's all right Jim, you come up, father will pay you. A fyny ag e, a be nath e, roedd yr offer oedd gyda ge gyd mewn sach a taflodd ar ei gefn dyma a thyfwyell yn sawnd yn ei gefn e. Ac erbyn inni gyrraedd fyny at y tŷ, oedd ei sgidiau fe'n llawn o waed. Ac o'n i orfod ofn cyffwrdd a dim byd, a wedodd Father, jwmpa ar y beic a cer i'r pentre yn syth, oedd 'da ni'm ffôn rhedeg inni, ffonia Doctor Davies. A whare teg, ddoth hen Doctor fyny yn syth. a rhowch e wedyn e ar ei fol ar bwrdd y gegin fanna. Os whisky da chi mises, rwy'n credu bod peth fel yn dod mam, so fe dynnodd y wyell allan a gwaed yn saethu i, i bob man a rhwygo'r yy crys a llwysodd whisky I rywun be chi'n galw e, a 'se chi'n clywed iaith Jim oedd yn ofnadwy, a gwas yn dal e lawr ochr 'na, yn nhad ochr 'na, a a fyn e wrth i Ben a'r botel wisgi yn 'i geg e, ac yym fe oren Jim yn y gwely 'da fi am bethefnos, a fi'n mynd â bwyd iddo bob dydd. Ac oedd e deud byth ar ôl 'ny, Young Arch saved my life. Ac gell di swn i unrhyw beth 'da Jim ar ôl hynny ynde, ond oedd y creadur, a fe wellodd yn iawn, yy mewn dim, oedd e'n cerdded ar ei lle ac oedd e'n ôl yn yn plygu byrthi. Ond dwi'm yn credu bod e wedi taflu'r sach ar ei gefn ar ôl 'ny.
Mae'n syndod clywed bod bod yym y crwydred 'ma yn yym yn galw achos i ni bydden ni'n meddwl bod nhw'n y lle eitha ydi ar ffordd o'n nhw'n o'n nhw'n dod i weitho o'n nhw'n dod ie. Wel ie chi'bod dyn nhw byth yn gweithio mwy na ryw ddau dri diwrnod a wedyn fydden nhw'n cael pres a fydden nhw'n ffwrdd yy a gran amla fydden nhw'n yfed e i gyd ynde ond oedd hon y fferm agosa i'r pentre. Ie. Ac wedyn, unwaith fydden nhw wedi bod yn y Red Leo neu'r Black Leo, lan i fan hyn fydden nhw'n dod. Ac yym o, oedd siŵr, wyth crwydri ni gyd o un amser i'r llall yn dod yma, ynde? A chi bob tro'n cynnig, cynnig gwaith i nhw, ife? Wel, dim bob tro, ond os bydde rhywbeth yy cyn cneifio, lot o waith paratoi, Ble ni roi gwaith i un neu ddau oedd Jim, mab ffarm yn Iwerddon oedd Jim ag oedd e'n grefftwr da yn blygu perth ag wedyn buo Jim yn plygu lot o berthi gyda ni ond oedd e unwaith fydde fe wedi meddwi oedd e'n un anodd iawn i drin.
A hwn nhw ôl i feddwl am wedyn. Dwi'm yn meddwl. Yym, yn y wlad yma gwelais i adwertha a dwi'm yn siŵr lle mae e wedi marw ynde, ond oedd e'n ddyn un adeg, dyn cryf, mawr tal. A mae'n debyg beth oedd wedi digwydd, bod e, mae mab ffarm oedd e, bod e wedi mynd â gwartheg i'r farchnad ac yn y farchnad ni bod nhw'n cael eu talu ar y dydd a bod e wedi mynd â'r arian gydag e i'r pyb a ffrindiau a wedi gwario y cwbl a ormod o ofn mynd gartre wedyn a wedi dod drosodd i'r wlad yma. Yr un un rhai oedd yn dod yma bob blwyddyn at chi? Bron yr un rhai, ie. Yeah. Ac dyna un peth am y crwydred, oedd nhw fel pe bydden nhw dewis i ffermydd. Mm. Ac Chwech dwi'n meddwl bydde ar y mwya ynde ond bydde nhw rheiny yma ryw adeg o'r flwyddyn bob blwyddyn. Yr un amser?
Yr un amser ac dwi'n cofio yn fan hyn o flaen y gwartheg bydde y gwair gyda ni bob amser a fi'n cofio fi'n mynd fewn un bore a ffordd chi roi gwair i'r gwartheg ac Dyna lle oedd un dyn nhw, a fi bron iawn i fi roi'r ffordd chynddo fe. uh, a'r hen uh, greadur, uh, roedd e yn helpu lot hwnnw o mam yn yr ardd. Ac oedd gan i gymeriad radeg hynny yn torri bedde, ac oedd yr enw gydag e o fod ddim yn torri ddigon dwfn yn de. Ac oedd Rhen Harry wedi clywed am hynny. Ac oedd Ted ag Elen yn y pentre, am ryw reswm twp, yn dod fyny ma Galeri'r Eglwys i garu y Galeri'r Eglwys. Ac o'n nhw wedi dod at y y gât oedd y timing yn wonderful a dweud y gwir, ac oedd hen Harry wedi jwmpo lawr i'r bedd i gael gweld pa mor ddwfn oedd e, ac wrth gwrs wrth bod chi'n jwmpo lawr chi'n plygu'ch pengliniau fan'na, ac oedd e'n codi ben a mae'r pen ma'n dod fyny o'r bedd, a fel oedd Ted Dalen yn dod i'r gat, a fe gaethon gymaint o ofal iddyn nhw byth i gael ei

Adfeilion Oedd yn yn rhyfedd iawn yym bobl a beics ynde? O ie. Yy bydden ni'n cael ambell o lot o bobl a beics a bobl yn cerdded ac yym dwi'n cofio un bore Dolig cael eira mawr dim tebyg i i pedwar deg saith ond o'dd e'n lot o eira ag Oedd gyda ni chwech o heffrod allan a wedodd nhad wrthai ma raid ti fyny nôl rhina a cal nhw fewn gyda'r era yma. Ac oedd aner wen ar goll o bob lliw a methu a wedodd e cer a wag gyda ti ma fe'n siŵr o gal gafel ni y ci a ffwrdd a fi fyny'r ffordd ac o'n i wedi mynd bron filltir ac erbyn hyn oedd hi yn lliwcho ac y Mae rhen wag yn dechrau marcio yn ochr y ffordd ag yym o'n i'n meddwl mai defaid oedd yna. Ond beth oedd yna ond dau seiclist. Ac o'n nhw wedi rhoi fyny'r ysbryd a'r unig first aid oedd gen i oedd rhoi slap yn iawn iddyn nhw ar eu gwyneb pob un. A fe ddethon ati i Jen, a ddos i â nhw nôl lawr i'r tŷ, a buon gyda ni am dydd Nadolig, a cael cinio Nadolig gyda ni, a cysgu o flaen y tân, ac yym dw i'n meddwl oni bai am yr hen wag, fydden nhw wedi colli bywyd.

Na, da. Dyn ni'n mynd fyny i wasanaeth yn Sowar ddwy neu dair gwaith y flwyddyn. Um, dyn ni'n medru mynd ffordd yma, ond uh, mae rhaid bod chi'n gwybod y, y, y ffordd yn iawn neu ar goll fydd i de. Mm. Ac i'r capel ddim ond yn bored am yr haf. Mae'n angora'n rhywiol.
Mae 'na wasanaeth yn y Dydd Sul nesa, o'n i'n gweld. 'Na chi.
Bob Sul ond dros yr haf oes? Maen nhw'n wych ofnadwy i gael pregethwyr 'na ynde? Ie. Ond dwi'n credu bod lot eisiau mynd dim ond i gael y trip. Ie, ie. Mae Dafydd Iwan yn mynd 'na bob blwyddyn. O'n i'n meddwl bod e'n ysgol Fenas. 'Na chi.

Ro'n i... ma- ma'r mynydd yym tua pedair milltir i ffwrdd yy fyny ffor 'ma de ag yy o'dd e'n cymryd dwy awr a hanner i ni fynd â defaid ag ŵyn y gwanwyn pan o'n i'n dechre gyrru n'w nôl ar y mynydd ag yy o'dd y y gyrru yn yn ara ag o'ch chi'n gorfod bod â tipyn o amynedd

O'n i yn tyfu gwair, o'n i'n tyfu swêds, o'n i'n tyfu mangls, o'n i'n tyfu moron yn cau ac bydden ni am wsnothau ambell waith ar y mengliniau yn chwynnu ag ati. Ag o'n i gyda tatŵ a tyfu tatŵ bob amser. ac fydde 'na rai o'r pentre' yn dod i helpu ni adeg caneuau Eid a caneuau gwair, a fydde nhw wedyn yn cael rhes o datŵ, ac fydden ni'n cael help gyda nhw i hel tatŵ ac ati. Ond mae'r pethe' 'na wedi mynd, a wi'n meddwl bod

Beth am eich amser yn ystod y rhyfel? Oes...
Wel, yy, gethon ni amser yy fan hyn, mae'n beth ofnadwy i ddweud, fel plant, amser da, ynde? Ro'n i'n ciwio fyny gyda'r souldiors am chewing gum yy bob yy nos Sul, ac oedd y cae 'ma yn y fan hyn, dyna lle oedd y y planes bach 'ma gynnyn nhw, lle i ddau. Ac o'n i a bachgen arall wedi bod ym mhen un o'r bois ers amser, isie cael lifft yn un o'r planes 'ma. A na, na oedd hi. Ond fe ddaeth cyfle, oedd e wedi colli cyllell oedd yn bwysig iawn iddo. Ges i afael yn y gyllell. How did I see you'll have it back if I can have a look Ac uh, ei welodd yn syth fod y Cymro bach yn dipyn o ddiawl. So beth bynnag, ges i am partner fynd. Ac mae'n i ffwrdd a dwi wedi ddechrau o'n i'n gweld yr ardal a llefydd o'n i'n abod yn di. Ond yn sydyn mae fe ffwrdd. A ddoen o'n i'n gofidio

a gweithio ni am redeg ffwrdd, o'dd e'n amser dangos bod e wedi gwneud hyn ag o'n i meddwl wedyn pan es i'n bach yn hŷn ag yn gallach bod e'n beth gwael beth o'n i wedi neud ynde? Ond ddoth y cyfle pan collodd e'r gilleth ag o'dd e'n gilleth yy o'dd e wedi gael dan wraig ne' rwbeth o'dd hi'n bwysig ynde achos o'dd e bron a crio on' fe ges i afel o'dd yn llyged i dipyn gwell amser 'ny na ma' n'w heddiw.
Ond meddwl bod um, um, bwa mawr yn y, yr adfeilion, ble, ble mae'r enw arch yn dod wedi'n? Wel,
o uh, fyny yn Leicestershire.
O, fe? Fe ddoth uh, yr hen, hen boi, mae'n lun i lawr fyna, uh, Thomas Arch, uh, yn giper i Nanteos. Oh. ac mi oedd e'n anteos am rai blynydde, oedd e naw o blant gydag ei gyd, saith fi'n credu fi oedd byw, ac um, fe pan bennodd Nanteos, pan oedd pethau'n ddrwg yn Nanteos, o'n nhw'n methu talu ciper wedyn, fe gath ei symud i fan hyn, ac nid yn unig y rhent y lle, a, a rent, ond bod e hefyd yn fel agent iddyn nhw. ac mi oedd yn gweithio i'r stad wedyn, casglu arian a gweddill o ffermydd ag ati, ag mae'r bwrdd rhent gyda ni hyd heddiw ynde. Hmm. Ond dyna lle doth yr arch, ac yn rhyfedd iawn, erbyn heddiw mae pob arch yn Gymro trylwyr ynde.